ए ओकरा ने आइ तुम बाप से भेंट करेबे ने आ यदि आय ओ चलि एलौ हाँ। तऽ ओकरा हम भंठी के दू मिट्टी नहीं पिया नहीं आइ देबौ। आइ एकरा हम विचार केने छियै आइ एकरा हम विचार केने छियै जे आइ एकरा हम बाप से भेंट करा दी आइ जाने आ छोड़ी दे। तोरा बुते नहि हेतौ तऽ आइ मुइत के पिएबे आइ चारि पाँच लग हरान कर देलक ओतो कर देलक हरान ओतो कर देलक हरान ओहू तक हराने हाँ। कहे रहो अहू गाछी में हरान कहे रहो ने ताहिके बाद आइ विचार केने छियै एकरा बाप से भेंट करा देबै सब दिन के हरान करै तऽ छै चल

जाइ छी पार्टनर। रोज के आबै छी पार्टनर हँ बात ना ई बड़ तब रुकू ने बड़ तबाह करैया आ एकरा भंठी कऽ दै छी सब दिन के फरी गेल छै आइ हम हमर की करबै? सुनू ने हमर जाइ छी गिलास लऽ के आ कनि मे कऽ के धऽ दै छी पेशाब कऽ के धऽ दियौ ओकरा या- पेशाब पिएबै इएह बात तऽ कहै छी हँ आ जाइ छी ओहिमे लऽ के अबै छी हँ लऽ ठीक के- छै हँ, आ एकरा जाले बाप हमर के गेलै टका दोकान पर ताले हम लऽ के अबै छी हँ।

ए ए के सब छी ए ए के सब छै ए ए ए उठ उठ भोर भेल उठ उठ उठ धीरे धीरे उठ बिहान भ गेलै हो ए दारू पी पी के पड़ल छै ए ए ए नशा नहि टूटलौ अखन तक उठ ई दारू पिया सबके एहने हाल होइ छै कि ए ए दारू पिनहार उठ बिहान भऽ गेलै बिहान नहि भऽ गेलै हैं एहने काज करे जाइ छ दारू पी के घर दुआर छोड़ के चौरी में ओघराल छ हैं? आखने ये पुलिस के केओ खबर करे दे तऽ मारबो करत सरकार सेहो बंद कऽ देने छै दारू आ तकर बादो तू सब नहि बुझै छ दोग में आबि के पीबै छ तू सब हैं निके निके घर के धिया पुता छ सब छ हैं? कान पकड़ा दिन से फेर एहन काज नहि करियह ठीके कही छ पार्टनर ठीके कहै छै पा आइ के बाद जे छै जे कऽ लेली से कऽ लेली नहि दोसर दिन से देखलियो तोरा सबके तऽ पुलिस के खबर कऽ देबा सबटा के अंदर करबा दे आइ के बाद जे काम कऽ कान लेली से कऽ पकड़ लेली लेबै, कान आइ के पकड़ लेबै। बाद कान पकड़ी छै भैया आइ के बाद ई आइ काम के नहि बाद करबै। नहि हम आइ जे सब भऽ गेलै से भऽ गेलै आइ के बाद ई काम नहि- काम बेस ठीक छै जा जा घर जा चल चल चल चल ना, चल। श्रोता लोकनि अपन पहचान चैनल के तरफ से हमर प्रणाम श्रोता लोकनि ई जे अहाँ सबके बीच में अखन कॉमेडी देखायल गेल एहिमे किनको उपहासक उद्देश्य से हमसब नहि देखेलहुँ हँ ई देखबऽ के कोशिश केलहुँ हँ जे दारू पीबाक सबके नशेरी सबके की हाल होइ छै से अहाँ सब एहि कॉ- कॉमेडी के माध्यम से निश्चित रूप से बुझि गेल हेबै तैँ सबसे इएह हम कहब जे सब संकल्प लिअ जे हम दारू नहि पीबी जैसे दारू पीला से घर परिवार सबटा बर्बाद होइए तैं सबसे हम कहब हाथ जोड़ के निवेदन करब जे दारू नहि पीबी नशा नहि करी